Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Il-biskuttin mistenni minn kulħadd u din il-ġimgħa kelli feedback qawwi minn xi nies li rawna l-ewwel darba. Anka jien.
Proset, mela.
U tal-lum, tal-lum kbir, tal-lum, tal-lum kbir, kbir, kbir, kbir. Għax inti. Illum il-buskuttin kbir kbir kbir, il-persuna nħobbha ħafna, hekk. Hemm xi ħaġa. Dil-persun, le, dil-persuna meta nħares lejja, meta nitkellem magħha, daqs li kieku mort għand xi ħadd u għamilli l-isbaħ messaġġ. niflowtja. Ma nafhiex daqshekk Jiġifieri imma għandi nafha. għandi programm, dal-programm tal-lum jista' jkun li forsi tkellimni waqas minn dun għax inkun qed nif- niflowtja. Veru niflowtja.
Mod speċjali Il-paċi hekk, il-ferħ u. jekk toħlom xi ħolma u ma tkunx taf xi tfisser.

Nilqgħu magħna lil Nadia Borg Bonaci illi hija taqra tfisser il-ħolm. Insellmilha. Jiena wkoll. Ma nafekx daqs George imma nafek. Ili ma narak.
Iva. U tidher tajba ħafna. Grazzi Mulej. Thank you. Grazzi.
Eħe, nirringrazzja lil Alla kuljum jiena. Għandi lista ktieb, għandi notebook fih ġieli nikteb xi ħaġa xi nħobb nikteb erba' linji kultant u n-naħa l-oħra għandi l-gratitude list ngħidilha fejn jien nikteb għal xiex inkun grata. Eħe u waħda minnhom hija li jien hawn neżisti jien kif jien magħmula kif jien. Nadja.
Qed nieħu gost, sorry, qed nieħu gost narakom. Anka.
Għaliex dejjem meta kont fuq. Kemm qed narak hekk bil-nuċċali kull kulur. Ħafna u jisraq ilha. Thank you, dan l-istil inħobbu ħafna. Il-ketaj, eħe. In-nuċċali qisu tal x'ismu hawn se jidher. Imma ma tal-gay tħossok- pride.
ma tħossokx- In-nuċċali tal-gay pride. Aha. U inti gay friendly ħafna. Very.
Għax jien naf x'jiġifieri tkun magħluqa fik innifsek. Li tkun ehm, magħluqa fil-, f'ġismek, a prisoner, priġuniera f'ġismek naf x'jiġifieri. Meta ħriġt fil-pubbliku fuq il-ħolm. Fuq il-ħolm? Be, li qed tispjega l-ħolm. Ma nafx, kien hemm. X'isejħulu persuna li tfisser il-ħolm? Oneirokritika, il-kelma proprja. Oneiro ġejja mill-Grieg, tfisser ħolm. Oneirokritika.
O-N-E-I-R-O.
George, itla' naqra bis-siġġu, għax isu niżel bik. O, mhux life qegħdin? Naħseb il-piż.
U kritika hija l-analiżi, it-tifsir li. Tal-ħolm. Tal-ħolm. L-ewwel nett, kulħadd joħlom u joħlom kuljum. Yes. Imma mhux kuljum niftakruh. Le. U hawn min ma jridx jiftakar. X'jiġifieri?
Jekk ikolli ħolma li qed tippreżentali xi ħaġa li għalija mhijiex ta' pjaċir, kapaċi nimblukka. Bħal meta ngħidlek xi ħaġa qed niġbidlek l-attenzjoni fuq oġġett biex inti speċi nafek qed ninduna li inti qed tuża pereżempju sistema li mhix qed tirrendilek riżultati qed tirregwilek qed tirrendilek konsegwenzi li qed tbatihom. Allura jien ħa niġbidlek l-attenzjoni isma' min jafek tbiddilha dik is-sistema u inti ma tagħtix kasi. Tibblukka. Jien nitkellem mil-lat mediku, George. Kont se mmur naqra lura jekk ma jimpurtax, kemm nagħmilha mistoqsija żgħira. Meta ħriġt fil-pubbliku li inti qed tfisser il-ħolm. Sewwa.
In-nies kif laqgħuk? Jien naf, jiena darba tkellimt ma' xi ħadd li Kemm ilu? Jaqra l-kafè, pereżempju, meta kienet tgħaddi. Jaqleb it-tazza.
Meta kienet tgħaddi mit-triq, kien hemm nies li pereżempju kienu jagħmlu l-qrum, jew isma' raġel is-saħħara, kien hemm dawn il-mumenti naf li. Nirringrazzja. Forsi mentalment setgħu kissru. Alla l-iktar li n-nies li kienu jiddubitaw jienx jien, min jienx qed nagħmel huma l-iktar nies li kienu viċin tiegħi. Però jiena jien sa dak iż-żmien kont bdejt vjaġġ fejn bdejt niskopri lili nnifsi min jien. Il-vjaġġ ta' ħajti ma pjanajtux. Ma kelli ebda pjan. U kienet ġiet xi ħaġa kważi kważi naturali għaliex l-ewwel l-ewwel l-idea kienet li nkun fuq il-media meta bdejt l-ewwel programm fuq ir-radju, 26 sena, u nofs ilu. Però kif bdejt tgħid jiena kapaċi naqra l-ħolm? Hija naturali jew studjajtha?
Mit-tnejn. Tkun ġo fik u għax tkun studjajtha. Ovvjament, courses, seminars, kotba, studju għadni sal-lum ma jqafx. U mbagħad l-esperjenza tal-ħajja wkoll. Ovvja, ovvjament, l-esperjenza tal-ħajja. Ma li taqra l-ħolm imur kontra t-tagħlim tal-Knisja jew le? Le, le, le, le, għaliex il-għan tiegħu. Fil-fatt Alla kellem ħafna fil-ħolm. Żgur.
Il-Madonna għandek raġun. Hemm ħafna, hemm ħafna eżempji fil-Bibbja. San Ġużepp, pereżempju.
Tgħidlix biex nikkwotalek li mhuma. Tgħidlix biex nikkwotalek li mhuma, però fil-Bibbja hemm ħafna eżempji ta' ta' ħolm, jiġifieri u l-mod kif jiena nħares lejn il-ħolm huma messaġġi li l-subkonxju tagħna jibgħatilna biex aħna nsiru ħbieb tagħna nfusna u nidħlu fina nfusna li nsiru nafu mhux biss aħna min aħna bħala bnedmin imma anki aħna min aħna b'mod spiritwali, għaliex le? Jiġifieri hija xi ħaġa li jekk inti qed tisma' bħal meta bħal meta inti meta tkun qed tagħmel xi ħaġa ġieli tkun qed titkellem bejnek u bejn ruħek ngħidu u ġieli nġibu iġibu immaġini ta' anġlu tajjeb anġlu tajjeb u anġlu ħażin fuq speċi l-anġlu t-tajjeb jgħidlek agħmel hekk l-anġlu l-ħażin jagħmel hekk qisu l-kuxjenza. Issa l-ħolm imur jgħinek twieżen jgħinek Issaqsi mistoqsijiet lilek innifsek, jgħinek issir taf lilek innifsek. Mela, mill-lat mediku, milli naf jien, u kkoreġini, l-att mediku jgħidlek illi l-bniedem joħlom kuljum, ma jiftakarhomx kollha imma noħolmu kuljum. Alla ħares ma noħolmux għax ikun ifisser li we have a problem ta' saħħa. Tinqala' problema. Noħolmu kuljum, naqblu? Iva, jekk ma.
Veru li l-ħolma
Veru li l-ħolma inti toħlomha ftit sekondi qabel tqum? Le.
L-ewwel nett iktar mil-lat mediku qatt mil-lat xjentistiku ta' riċerka. iktar mil-lat mediku mediku, all right tidħol ovvjament il-mediċina però iktar bħala riċerka u bħala xjentisti għadhom sal-lum għalkemm il-ħolm skoprew li huwa funzjoni neċessarja tal-moħħ. Healthy.
Iva.
Healthy li toħlom.
Bżonnjuża, iva.
Però ma jafux għalfejn. Allura jien għalija di qiegħda waħda tmeri lill-oħra. U di ġieli semmejtha wkoll fejn kienu saru esperimenti fuq tates iqajmuhom f'dak il-perjodu li qed joħolmu li jgħidulu rem sleep, rapid eye movement, meta aħna noħolmu għajnejna nċaqalquhom 'l hawn u 'l hemm qisna qed naraw screen ta' television qisna qed nimxu mal-immaġni li qed naraw fil-ħolma. Issa jekk inti tqajjem il-bniedem jew f'dal-każ kien kien qattus waqt ir-rem sleep jiġifieri inti qed ma tħallihx joħlom, Il-qattus wara ftit jiem beda juri sinjali ta' diżorjentazzjoni, sakemm baqa' sejjer lura jkollu din jum iqajmuh fl-istess ħinijiet ma jħalluhx joħlom, sakemm imbagħad il-qattus miet. Ekku. U l-bniedem, għandek raġun, anke x-xjentisti jgħiduha din George, jekk ma toħlomx ħa jkollok problema ta' saħħa. Aħna noħolmu kuljum però ma niftakruhiex kuljum.
Issa, x'jiġri meta niftakruha? Jiena nqum ngħid, Ma ħlomt x'ħolma kerha jew x'ħolma. Sabiħa kienet. Għax ħolma kapaċi tbiddillek il-burdata jew teffettwak, teffettwak anki ġieli jekk tkun ħolma li timpressjonak. Per eżempju, ġieli ltqajt ma' nies jħolmu b'xi ħaġa u wara l-ħolma qishom jibdew jistkerrħu dak l-oġġett. Jiġifieri mhux għax stkerraħtu minn qabel u ħlomt bih. Le, imma ħolmu b'xi ħaġa u jistkerrħuha wara l-ħolma. Veru l-mejtin ikellmuna fil-ħolm. Jiena nħoss li l-ħolm huwa bħal channel, bħal qisu stazzjon aerial, sejjaħlu li trid, fejn il-maħbubin tagħna jekk iridu jiġu u jkellmuna permezz tiegħu. Meta jridu, meta jkunu komdi, mhux bl-isforzi tagħna. Għax jgħiduli hawn min, jgħidli għax jien qatt ma ħlomt b'ommi, qatt ma ħlomt b'missieri, qatt ma ħlomt bit-tifla jew bit-tifel jew. mhijiex ħaġa li tista' tisfurza. Barra minn hekk, kull. Hija xi ħaġa li jħossu l-mejtin li għandhom jibgħatulek messaġġ. Iva, u ġieli nkunu aħna li nqanqlu l-ħolma wkoll. Ikun hemm ċertu sitwazzjonijiet ġieli ltqajt. Pereżempju, jien ġieli smajt leħen ommi, pereżempju. Iva, imma. Ngħid smajt l-ommi tgħajjatli, pereżempju. Inkun qed newden jew inkun qed. Le, imma tinsiex li l-memorja hi dik li tibqagħlna. U memorja hemm fuq diversi livelli, mhux memorja, il-memorja mentali tiġbor magħha il-viżwal, l-emozzjoni u s-smigħ u l-ħass li nħossu. Fhimt allura? Jiġifieri dak li noħolmu jkun ġej mis-subconsciu tagħna? Ukoll, iva.
U min jista' jgħid jekk dak li inti qed tisma' qed tisma' leħen ommok, jien ġieli anke ta' nies ħajjin inkun xi mkien u nisma' persuna partikolari ngħidilha jkolli ngħid sejjaħli Alfred żgur se jsejjaħli. Jew semmini.
Leħnu smajt.
Fim, pereżempju, noħroġ u jiena u miexja nippretendik li qed tgħajjatli, nisimgħek tgħajjatli. Jiġifieri dawn huma affarijiet li li jiġrulna. Issa, spjegazzjoni kultant tanġibbli ma jkollniex. U rridu ċertu affarijiet għalkemm jiena nħobb il-loġika, inħobb li l-oġġett irid jagħmel sens. Imma dak hu mbagħad meta ssib il-bilanċ li hemm affarijiet oħra li aħna rridu naċċettaw li naċċettawhom kif inhuma. Ma rridx noqgħod nanalizzhom iżejjed. Kull ħolma għandha tifsira jew. Il-biċċa kbira iva.
Iva. Per eżempju, jiena l-iktar ħolma, u dejjem għedtielek, li nieħu pjaċir. U iktar ma ngħid irrid noħlomha ma noħlomha qatt. Li nkun qed intir. Ħlomtha xi darbtejn f'ħajti jew tlieta. Il-feeling li ħassejt huwa feeling kbir sabiħ, jiġifieri George qiegħed bħal lajkla, bis-serjetà. U narani għaddej, issa spjegah Hinna, nintefa' u ntir u għaddej nara l-pjanuri ħodor pereżempju u mbagħad ninżel u nerġa' nitla'. Però darba mbagħad, issa spjegahom, ħlomt li xi ħadd qisu ma nistax intir. Xi tfisser?
X'għadda la jżommok jiġifieri? Le, qisti ma stajtx intir. All right, all right. Irrid intir imma xi ħadd qed iżommok, eżatt. Mela, meta qed ittir hija sensazzjoni libera. M'għandekx piż, maqtugħ mid-dinja. U aħna nafu, I mean, inti bniedem għandek ċertu responsabiltajiet. Allura l-subkonsxju tagħna kultant bħala kumpensa jibgħatilna dat-tip ta' ħolm. Biex inti, jekk inti speċjalment tkun għaddej minn perjodu partikolari fejn qed tħoss il-piż tar-responsabbiltà tiegħek, qisu s-subkonxju jikkumpensak billi jtik din il-, Itik il-ħolma. rigal, itik rigal.
Bravu, jien hekk insejħilhom, rigali, fejn inti qed tħossok letteralment mingħajr piż, mingħajr xejn. Kif donnok ġibtilna int rigal? Eħ, mela għax jiena għalkemm Il-programm jismu Biskuttin. Ma kontx naf u ma ġitnix rasi nġibilkom ftit biskuttini. Dawk huma affarijiet missieri Dulċir. Popolari.
Iva, llum irtirat, ta' għandu 85 sena. X'ismu? Tony. Tony. Tony minn hawn insellimlu.
Borg Bonaci.
Iva. Insellmulek Ton.
U grazzi minn qalbna.
U għatlu rrid naħdilhom xi ħaġa. Nista' nkun għax fiha l-kaxxa. Mela, mela, mela.
F'idejk, iftah. Ħa niġi għaliha, żomm. Ħa nqum. Eħe, qum għax. Għax hawn tittafża.
Ara teqleb xi ħadd. Ivan.
Għax jien iktar biċċa xogħol, għax jien saqajja mhux qed ileħħqu malajr.
Inti l-età li wasalt illum kuntenta biha? Iva, ta.
Mela na.
Għall-kompetizzjoni.
Ma jidhrulekx, eh?
Peress li magħluqin. Ngħaddi.
Le, għadni ma laqthomx. Għadni ma laqthomx. Mela, mela, nżomm u naraw x'inhu r-rigal ta' Sur Borbonazzi. Sakemm tiftaħ, Nadja twieldet fit-28 ta' April tal-1964, mhux hekk? Mela. Mal-irvellijiet, mela? Le, dak ta' 58. 58.

Ara tħares lejja għax tisħetni.
Lajn, lajn, jiena nemmen flajn. Ara tħares lejja għax tisħetni.
Imma senna, imma inti.
Di eżat bħal tal-kafe tal-ġimgħa l-oħra. Fejn intom sħettu li l-kafe seħtu ili. Le. Temmen flajn inti imma. Eh, il-Knisja temmen flajn u sfortunatament iva jkun hawn nies li Iva, jgħidilek. Tara bajnejk sħet. Ġieli. Jien ħaneħel. Isma' Nadja, ħareħ.
Senna, senna, senna biex nkunu qed ngħidu kollox inti u mbagħad. Int vera tisħet, eh?
Id-direttur ħanajt. Għajdilna hi. Ma jtik xal, si, ma jtik. Irrid niġġieled, aħjar ġibt il-boxing gloves mela. Le, mhux boxing.

u misluħin u mibruxin. Li jqawwlek l-affarijiet minn idejk, xi tfisser? Issa, iqawmi għax dik clumsy, għax dik clumsy. Issa, jekk inti qed taċċetta, qed tilqa' l-kelma clumsy, mela inti qed tippredisponi lilek innifsek għall-clumsiness, għall-ferfuxaġni. Jekk tgħid le, jiena m'għandix għalfejn inkun clumsy, għalfejn? Għax qabad tazza te? Le, ħa nqegħdha hawn u noqgħod attent għaliha. U ma taqax.
U ma taqax.
Ġifieri dik noqogħdu għaliha aħna. Imma jista' x'għamillu l-mixer. Imma jista' Ibliħlu kollu fra. Vakum.
Isma, vakum. Jina ġina ġili ġili kont miħaj. Ġili ħazi.
Xaħħar ta' sensina ħajkollu xilu mixer il-ġow. Mela, jina ġili kont miħak fil-program. Ġili kanna telefonati fejn jisu nis Ħolmu l-istess ħolma. Iva. Imma ma tfissirx l-istess. Le.
Għaliex?
Għax kull individwu, għalkemm aħna, mela, fil-ħolm jilagħbu parti kbira, jilgħab parti kbira s-subkonxju. Issa, hemm dak li ngħidulu s-subkonxju personali tagħna. Jiġifieri dak li jitwieled magħna mill-esperjenzi tagħna personali minn ġol-ġuf sakemm nitwildu u ngħidu. Isma' lil Nadia għandna bżonna f'kalamita, ċemprilek in-nies. Fil-ħajja tagħna meta tridu. Imbagħad. U noqogħdu pjaċir naraw. Dak li jgħidulu qodna kwi. Sa, m'għandek ċans. U mbagħad hemm dak li jgħidulu il-subkonxju kollettiv li nirtu bħala soċjetà. Bħala soċjetà, bħala kultura, bħala. Bħala x'qed ngħid ħażin. Le, le, jien qed nifhmek, la qed nifhmek jien qed jifhmek kulħadd. Hi qed tara.
Hi ta' spiss moħħok hawn. Il-kultura dak moħħu fil-qaqa issa. Il-kultura, il-twemmin tagħna u l-esperjenzi personali għax esperjenza ta' bniedem għalkemm ikun hemm ħajkun hemm xebh, iva, imma L-esperjenza tiegħi mhix l-esperjenza tiegħek. Mela inti kif tgħidlek kuntratt f'kalamita, ħa toqgħod tgħajjarni u wkoll tiċċajta. Ara, qed nitħajjar ngħidlu, qed nitħajjar ngħidlu cool, imma bl-ikel f'ħalqu wkoll jitkellem u jimlina, allura aħjar ma ngħidlu xejn, għax xorta jibqa' jgħid. Il-Nadja nħobbha jien ukoll, ta'. Anke jien ħafna.
Isma' Nadja, jiġifieri. Inħobbkom it-tnejn, eh? Hawn min jgħidlek, O ommi, ġej l-inkwiet, għax ħlomt bil-baħar imqalleb. Hawn min jgħidlek, Hi, ġejja xi risposta kerha jew sabiħa għax ħlomt bid-demm. Hawn min jgħidlek, L-inkwiet qiegħed wara l-bieb għax ħlomt bil-ġrieden. Dan huwa minnu. Ejja naraw xi jfissru. Iva, hawn ħafna li jemmnu hekk, speċjalment ġrieden u għedewwa, jgħidulek ġrieden għedewwa. Ġejja l-għedewwa, għandek l-għedewwa. Għandi l-għedewwa. Imma L-għedewwa min huma għax aħna ovvjament inti ma tistax togħġob lil kulħadd u mhux kulħadd ħa jħobbok. Isma' pupa taf għalfejn qed nagħmillek domanda waħda fl-oħra x'hawn il-ħin jgħaddi malajr. Sparat. Irrid nirringrazzja lil Fana li jirreklamaw magħna. Għandek il-ġus ukoll. Għandek il-ġus tista' tisorbu, it-taste tiegħek huwa tal-orange, jekk ukoll tista' tieħu tazza ħalib. Nirringrazzjaw lil Benna u dejjem ixorbu l-ħalib.
Ħalib nirrakkomandah ma mhux għalija. Ma hu ma jaqbilx. Ma jaqbilx miegħi, le. Mela, ħanibdew ftit domandi u naraw anki r-riflessi tiegħek għadhomx dak li nafu aħna.
Qed nipprova nkun hekk saj, ġifieri fatt. Mingħajr ma taqbiżlek.
Veru li jekk jiena noħlom barra minn fuqu, li Ġorġ miet, kollha kollha rridu mmut. Iżidlu l-għomor, mhux vera dik. Jien kont nieħu r-ruħ meta noħlob xi ħadd li miet, ngħid ejja mhux se jmut. Le, dak jista' jkun li d-dinamika tar-relazzjoni tagħkom tkun qed tixxift, qed tinbidel xi ftit. Il-mod kif tħares lejn Ġorġ, lejn ir-relazzjoni tagħkom, jaf ikun hemm xi tip ta' bidla, jaf li inti George, Qed tarah inti lil George issa ara kemm ilkom ilek tafu, ilkom taħdmu flimkien snin twal, snin twal. Allura tara pereżempju xi ħaġa li fil-ħajja ta' George bħal ingħalaq kapitlu, il-mewt dak hu. Kulħadd għadda minnha di. Toħlom li qed tagħmel is-sess. X'ifisser? U mbagħad tqum fl-aħjar biċċa, probabbli.
Mhux tad-daħk, imma veru. Kif tkun ħa tispiċċa. Mhux tad-daħk. Mhux tad-daħk, biex qed tidħak. Le, fil-fatt. Mistoqsija intelliġenti għamilt. Le, jien kont se nsaqsi għax int għattilha meta toħlom b'suħat li qed immut u qalet tinbidel. X'għandha x'taqsam?
Li tkun qed tinbidel kapitlu, eċċetera. Min jaf Mrs. Sciberras kemm titlob li toħlom bik mela ħa jinbidlu l-kapitli. Isimha', u għejjex ma tweġibhiex, min joħlom li qed jagħmel is-sess? Le, dik hija
diversi affarijiet. Għax tkun nieqes?
Jista' jkun ukoll, iva. U skont hemm Freud imbagħad li kien għalih il-problemi kollha ġejjin minħabba sesswalità li tkun maħnuqa. Però imbagħad kellu student Jung u kien fetaħ ħafna iżjed fuqha. Ġifieri jista' jkun li hekk inti qed toħlom li qed tkun intimu ma' persuna oħra, taf li hija s-subkonxju qed jurik biex inti tingħaqad iktar miegħek innifsek, tħaddan iktar lilek innifsek intimament biex inti ssir taf inti min inti bħala persuna wkoll. Li tħaddan lilek innifsek kif inti. Barra apparti li forsi iva titħaddan lil ħaddieħor, jiġifieri eħe jista' jkun għax qed tħoss in-nuqqas ta' intimità ma' persuni oħra jew nuqqas ta' affezzjoni, imma wkoll taf tirrifletti li għandek bżonn tkun iktar ikollok iktar affezzjoni lejk innifsek ukoll. Hawn min joħlom jew tkun biċċa fil-ġisem ġara xi ħaġa billejl li għex għad qed jifgak. Eħ, imma dik għall-ħeddiela qed tgħid. Dik ħolma għall-ħeddiela jew dik l-ossiġnu. Jew jgħidlok għaddiet il-ħaddiela. Il-ħeddiela tiġi fuq żewġ. Isek trid tqum u ma tistax. Jiena nafha fuq żewġ livelli. Jew li inti qiegħed tiġri, qed tipprova tiġri, tiġri, tiġri u qisu hemm forza li qed iżżommok iebes, qisek qed tagħmel l-effort, tagħmel l-isforz u m'intix jirnexxilek. Jew bil-vuċi qed tipprova ssemma' leħnek, qed tipprova tgħid xi ħaġa u vuċi jeħillek hawn. It-tnejn li huma huma sensazzjonijiet. Torbotha ma' reliġjon di jew le? Le, le, le. Qisha bħal sleep paralysis. Għax hawn min jgħidlek rajt. U hija frustranti.
Waqt li qed jifgaw narajt xi ħaġa sewda. Trid tara fil-ħajja fejn tista' skont inti fejn qed tħoss il-ħerdiela, jien dejjem imxejt li hekk hija fil-ġiri mela azzjoni tħossok ma tistax timxi 'l quddiem f'ħajtek, jekk hija fil-vuċi hemm xi ħaġa li. Tixtieq jew issemma' leħnek fuq xi ħaġa jew inti qed tħossok m'intix mismugħa jew hemm xi ħadd qed iżommok lura milli tesprimi lilek innifsek. Hemm diversi affarijiet. Il-missirijietna kienu jgħidu li l-ħaddiela hija l-mara tal-mewt. Ma nafx xi tfisser, forsi hemm xi ħadd li jista' jibgħatilna. Din mhux il-garguru kontu tgħiduha? Irħula kienu jgħiduha. Hemm ħafna leġġendi li Il-ħolm qisu qanqal ħafna leġġendi għaliex skont dejjem il-mod kif jgħix il-bniedem f'dak iż-żmien. Mela jekk inti, għid, għid. Il-ħolm huwa l-preżent. M'intix qed tkun professjonali, eh? Jew il-futur. Le, mhux qed ikun professjonali, Sur Direttur. Għal xiex?
Għax preżentatur serju, qabel ipaċpaċ irid iħares lejn il-kollega tiegħu biex jgħidu x'ħa biex ma nitlux xulxin. Rajt għajnejja nħares lejk. Darba kelli preżentatriċi.
Rajthom jiġru fuq il-mejda infatti. Darba kelli preżentatriċi, mhux ħa nsemmi min hi, għedtilhom hi ma rridx nippreżenta magħha iktar. Mhux il-one, ħa nkun ċar.
Ok. Mela, tal-il. Le, le, le, per eżempju, jien u int naqblu ħafna, ġifieri dak kien żball. Imma dak għax int.
Għax taħares li, għax qed jinjorani. Imma. Għax dal-axħar qed jinjorani. Ukoll. Ma tiġi fi klimi.
Ukoll. Dak ħabba fija qed infixklu. Veru, li float jajat. Il-ħolm huwa il-preżent jew jista' jkun tal-futur. Dak nafx qed jiġrilu tant ħolom. Eh, dal-axħar li jixtek tispegomlu kollha u jrid jieħu servizz b'xejn.

Ma tistax temmen.
Per eżempju, jek toħlom bl-avukata mi bezzina, xie tkun tfisser di? Dak nħalli fidej.
Għaxu jataw, ta. Għal tafħax dak jgħot il-belt u jrid jivvotali.
Isma, il-ħolm huwa. Jaf jindika il-futur, imma ma nkunux nafu li qed jindika il-futur. Okay.
Imma jiena dejjem nifrex il-possibilitajiet. Mm. Dana bħal meta jekk jiena nirkeb miegħek u jkollok għal arresqat il-karozza mingħajr brejkijiet, ngħidlek dieħu ħsieba għax jaf ikollok inċident. Okay.
Qed nindika l-futur, issa sta għalik jekk tux sib il-brejkijiet jew le. Mhm. Jekk inti ma tux issibhom għal arresqat il-sinjinxef ikollok inċident, mela ħadd jisewwa qalet li kelli inċident qed tara. Imma għax jien innutajt xi ħaġa u inti ma segwejtx fuqha, fhimt, allura ħolma tiġbidlek l-attenzjoni. Hi x'kumbinazzjoni!
Smajtu dan fuq, ejjem biss qed nisimgħu. Smajt xi ħaġa fil-bogħod, qed tiġbidlek attenzjoni biex
fl-eventwalità jiġri dak xi ħaġa.
Ejja. Kemm inti brava.
Mela. Grazzi. Il-Maltin jinteressahom il-Maltin jinteressahom x'ħolmu, jiġifieri jkollok ħafna nies li jgħidulek tinkwetahom il-ħolma jew. Jkunu jridu dak il-ħin. Fhimt, pereżempju, ħafna drabi jibgħatuli messaġġi. Jien messages ma nwiġibx, imma issa qed insib sistema li jistgħu jibatuli. Bil-messaġġ bżax tfisser hawn. Le, Imma WhatsApp tista' tibgħatilhom voice message pereżempju. L-aħjar imma telefonata, l-aħjar telefonata. Ara xi ħlew. Iva, ngħidilhom pereżempju. Issa tiġi kalamita wkoll. Tuni ċans ftit minuti sakemm nipprepara xi ħaġa, nkun qed nagħmel xi ħaġa speċjalment u nċempillhom lura mbagħad nirranġaw. Mela, aħna għedna illi Anki fil-Bibbja, anki fil-Kelma t'Alla, anki fl-esperjenza ta' Ommna Marija Santissima, per eżempju, ta' San Ġużepp, dawn kellhom ħolma li bagħtilhom Alla u li saret realtà. Il-mejtin tagħna għala ma jistgħux ikellmuna fil-ħolm? Jew ikellmuna fil-ħolm? Ikellmuna u. Jista', ma nafx, forsi ħa ngħid ħmerija, jista' il-Mulej jgħid.
'il xi ħadd mejjet, Isma', għandek iċ-ċans tkellem 'il ibnek, pereżempju. Jien naf x'qed jiġri hemmhekk. Lanqas jien ma naf. Jiena minn fuq fejn jidħlu l-maħbubin tagħna li ġew nieqsa, mill-esperjenzi nista' nitkellem, minn dak li nisma'. U ħafna drabi mill-esperjenzi naf li l-maħbubin tagħna għadhom magħna. u jisimgħuna, u jsegwuna, u jħarsuna minn fejn qegħdin. Dik ikkonfermajtha dal-aħħar, ma kontx. Hija xi ħaġa.
Nistgħu nagħlqulhom aħna, pereżempju George kien jgħidli. Żgur li nistgħu. Kellimha 'l ommok għax qed tagħlqilha l-bieb, kien jgħidli. Kien qed jgħidli tajjeb? Eħe, naħseb li iva. Għaliex jekk inti, u għalhekk ħafna drabi ma noħolmux bil-mejtin maħbubin tagħna. Għax nagħlqulhom il-bieb.
Għaliex taf li ħolma tagħmlilna iżjed ħsara jekk aħna ma nkunux lesti għaliha. Veru, veru. George, nafek. Għandek raġun. Inħossu jiena li f'ħafna, inti sensittiv, partikolari. Jien għamilt żmien. Għall-feelings ta' ħaddieħor. Ukoll.
Jiena għamilt żmien. Ħafna, ħafna nies għaddew minnha.
Mija fil-mija.
Meta,
meta mietet ommi, pereżempju, meta mietet ommi, Għadni sal-lum. Qabel norqod ngħidilha ma pliz kellimni pereżempju jew ħa narak, ħa narak.
Iktar ma nitlob li narak fil-ħolm, iktar ma tarax.
Però fl-istess ħin inti
inti bniedem narak fuq prattiku ħafna. Dak li għandek tagħmlu ħa tagħmlu, ħa ssib mod kif tagħmlu malajr issa u bqa' miexi.
Veru.
Allura ma tallokax, ma tallokax il-ħin kwiet fejn ikun opportun għalik li tingħaqad vera mal-mummy. Le, per eżempju, waħda milli jagħmel. M'għandekx, għandek ftit quiet time. Eh, jekk indunajt, inti tagħmilha din. Li pereżem, i, Nadia qaltlek, jekk il, il-maħbubin tagħna jaħsbu li bil-ħolma lilek ħa jweġġgħuk aktar, ħa nuża l-kelma Ma jweġġgħuk, toħlomx bihom. ma toħlomx.
No. Inti ma tistax toħlom, għax inti l-ħin kollu ma, għalfejn tlaqtni, xi dwejjaq għandi, fejn mort, ovvja, din hekk ħa, ħa, U din barra ħa minn tiġi hekk, fil-ħolm, barra minn hekk, eh, ħa inti, tweġġgħek aktar, u barra nimmaġina minn jien. hekk, m'intix qiegħed ikollok mumenti dak li ngħidulhom ta' riflessjoni fejn inti tkellimha fil-kwiet. Le, u jekk ħa jkellimha, ħa jkellimha b'mod. Mgħaġġel. Le, u b'mod ta' dwejjaq. Le, għandkom raġun issa. Le, le, għandna l-aesthetic, għandna l-aesthetic. Il-firda, il-firda għadu jħossha. U jien ngħidlu, aċċetta l-firda u ommok ħadtek ħafna. Pereżempju jien, li mhix ommi. Ippermettuli, ippermettuli, ħa ngħaddi messaġġ id-direzzjoni.
Qas jinteressana minn dak li jagħtilna. Jekk int kapaċi ejja oħroġna 'l barra. Isma', waħda, li ngħidlu jien, li, li jien qattajt l-aħħar ftit ħinijiet m'ommu, l-aħħar ġranet, jien inċempillu, ġieli nċempillu ngħidillu ħlomt b'ommok, iltqajna fuq tal-linja, per eżempju, li hu jgħidli, l-aħwa inti diġà ħlomt tliet darbiet kemm ilha mejta ommi u jien għadni ma ħlomtx darba. Jien ngħidlu, ħalliha fil-libertà, Aċċetta l-fatt, għax issa għal xiex toqgħod tgħid xi dwejjaq. Imma mhux xi ħaġa, m'għedx ngħidlek ċapp ċapp ifraħ. Inti inti bniedem mgħaġġel u bla paċenzja.
Bla paċenzja iva. Eħe, dak hekk irid din. Iridha l-bieraħ.
Eħe, mhux illum.
Jiena ma progressiva.
Jiena pereżempju anke. Ija, ma mhux qed ngħidulek ma tkunx progressiva. Bħala bħala bħala bħala pereżempju direttur ta' kumpanija, bħala preżentatur, bħala sindku. Jekk ħa nagħmluha nagħmluha ħi, mhux ma nistax toqgħod, in-nies qed tgħix illum, ma nistax noqgħod nistenna sena biex nirranġa. Imma stenna, imma għal ċertu affarijiet ma tistax, ma tistax inti tgħaġġilhom. L-emozzjonijiet tiegħek ma tistax tgħaġġilhom, ma tistax tgħid ejja ħi fred kif għadek hekk, kif ejja ħi neħħihom, ara ħa nmur nagħmlu dik, ara nagħmlu dik, ara nagħmlu dik. għax dik Taljana mid-dwejjaq, inti dejjem qed twarrabhom u ovvjament dawn eventwalment jafu, sfortunatament tiġri, jgħaddu s-snin u tiżbroffa kollox f'wiċċek. Mela, bħalissa għaddej ħafna stress f'widnejja. Għax il-ħin skada. U qisu ħa jintefa' l-monitor ukoll, 34 seconds. Allura, naħseb li ma' Nadia m'għedniex kollox, għax għadda l-ħin. U le għadna lanqas bdejna.
Possibbli diġà għadda l-ħin. Mela, lanqas nafu li għadda. U għadni nibda jien. Naħseb li għandna nistidnuha darb'oħra fil-biskuttin, però l-istedina tagħna hija issa miftuħa, issa mbagħad jiftiehem miegħek George bħala Produzzjoni ma' Ivan Baldacchino biex naraw meta ħa npoġġuk, fejn ħa npoġġuk f'Kalamita, jien qed inkun preżenti jekk ma niġix inċempillek, jekk ma niġix inċempillek, on air jiġifieri, biex insaqsuk. In-nies iridu jkunu isaqsuk, iridu jsaqsuk fuq il-ħolm għax in-nies jinteressahom. Ħafna.
U dejjem nagħmlu l-aħħar mistoqsija. Dejjem għamilnija qabel kull telefonati, set ta' telefon ngħidu. Iċempel minn ħolom. Mhux inċempel jien, hello Nadia, għandi ħolma.
Għax Alfred ħolom, hekk hekk u hekk. Bravo. Istra baqa' jiftakarha. Niftakarha.
Mela, fl-aħħar mistoqsija u nkomplu. f'li ġej għax ħa nistidnuk darba oħra.
Issa laqbad magħna terġa' tibqa' magħna. Oh, u ma tiddejjaqx magħna inti. Jew ma tiddejjaqx. Jien ma niddejjaqx.
Jien qatt niflaħ inqum minn fuq is-sirk. Ħa nagħlqu b'din mistoqsija.
Il-ħolm
jista' jseħħ fir-realtà?
Jista'. Kemm hemm perċentwali li jseħħ fir-realtà? Le, m'għandix perċentwali, m'għandix. Imma skont il-ħolma xi tkun, kif għadni kif għedt fuq l-eżempju tal-brejkijiet tal-karozza, hekk inti qed tara lilek innifsek għal għar sqatt qed tikkrexxa u ma tieħux ħsieb ħajtek għax dik taf tkun simbolika għal xi ħaġa oħra li inti qed tgħix ħajtek bla brejkijiet, allura iva taf tiġri forsi mhux eżatt Kif inhi l-ħolma, għax il-ħolma jaf tkun qed tirrifletti vera karozza, imma jaf tkun qed tirrifletti l-mod kif qed tmexxi ħajtek. U jekk hija bil-pożittiv, jekk inti l-ħolma turik xi ħaġa li inti taf tilħaq l-għan tiegħek għal xi ħaġa, jekk inti ħa taħdem għalih, ħa taħseb għalih iva ħa seħħ. Grazzi ħafna lil Nadia Borg.

Beati Paoli Restaurant.